Mae bywyd ffarmwr godro'n gallu bod yn llaferus ac yn gaeth, yn codi efo'r wawr er mwyn godro'r holl wartheg cyn i'r tancar llaeth gyrraedd. Ond mae technoleg yn datblygu cymaint o ddydd i ddydd y dyddiau yma, ac mae'r peiriant yma fan hyn ynde, yn galluogi unrhyw ffarmwr i gael awr neu ddwy yn fwy o gwsg yn y bore falle, neu hyd yn oed Fynd allan i weithio. Mae Dewi Roberts a'r teulu yn ffarmio tua trigan erw ar ffarm Bryn Obwst yn Llanfair, Dyffryn Clwyd. Er bod gan Dewi waith fel triniwr traed o ddydd Llun i ddydd Gwener, i garier cynta ydy godro. Ac er mwyn cadw'r freuddwyd yn fyw, mae o wedi buddsoddi 90,000 o bunnoedd mewn parlwr godro robotaidd. Mae hyn yn golygu i fod o'n medru parhau i weithio oddi ar y ffarm yn ogystal â godro trigian o wartheg Jerseys. O'n i'n godro pan o'n i'n hogyn ifanc a wedyn yn anffodus o'n i'n golli dad pan o'n i'n tua naw oed, so stopio godro adeg yna ac aru mam gosod y tir allan. i aelodau'r teulu a wedyn um, yn y cyfamser fes i'n coleg yn Aberystwyth a felly a gweithio lawr yn De Cymru. Yeah. Dwi'n wedi deall yr uh, pobol De Cymru yma'n goleu o'n. Ac um, wedyn cochwyn cadw'r ychydig o ddefed a chydig o bif i ddechrau, ond gwaith y godro di'r diddordeb, wedyn uh, so 2005 dwi'n meddwl o'n i benderfynu ar ôl i pris y cwrt oedd i lawr, o'n i'n benderfynu roed godd i. Pob yn meddwl bod wedi colli'n uh, Mae'r blins yn uh, hollol sy'n del. Dwi yn licio fuwch ddu a gwyn dda, i ddweud gwir yn onest. Mae gennau mach o'r uh, delight yn honno, ond uh, ti'n bod, sy'n ti'n licio mynd i dy waith a gadael honno i ddod o llo ar ben ei hun, de, mae hein yn uh, ddwy neu dair yn ddod o llo, ie, ti'n bod, yn ystod y dydd pan dwi'n yng ngwaith, mm. neu'n y nos. a maen nhw hefyd yn ail-gyfloi'n andros o dda. Oedd gen ti botensial o ran gyrfa yn darlithio yn Llys Fasi fyd o'n i dall? Wel, do, eisiau gwneud am rhyw 5 mlynedd, ti'n modd. Yeah. Ond uh, si benderfynu uh, rhoi treu ni ar, uh, ar y trin traed. Mm. Mam yn gwaredu yna i, rhoi gorau job dda. a methu dad sydd o'n i'n mynd i wneud bywoliaeth yn trin traed, achos oedd ddim ond yn cofio gwneud troed. un fuwch, dwi'n meddwl, mewn ugain mlynedd. Na fo. Ond, Fel mae pethau di newid, ynddi? Mae pethau di newid, ia. Mm. Ar ôl chwe mis, oedd hi'n rhoi lecture i fi bod fi'n gweithio ar y galet, so. Dyna fo.
Parlwr robotaidd Dewi ydy'r unig un yng Ngogledd Cymru. Ond ydy'r buddsoddiad hwn yn golygu y gall Dewi eistedd nôl ac ymlacio tra bod y robot yn cwblhau'r gwaith godro i gyd? O'n i wedi edrych ar y busnes robots mewn ambell i flwyddyn, mm. ac um, penderfynu dwy flynedd nôl, swn i'n rhoi tray ynni 'lly 'de. A mae o wedi newid lot, mae'n neud dy fore di'n haws, ond yr bonws mwya ydy yn y pnawn ti'n dod adre a check rei sydyn ar y sgrin yn fan 'yn ac yn y shed. A sut i ti gael swper? Yn lle bod ti'n cael swper tua dwy awr ar ôl pawb arall pan mae 'di sychu ar yr apron de? Dweud yn bach am hanes, be sy gen ti fel cofnodion yn fan hyn te ar y cyfrifiadur? Wel, dyna di'r be sy'n digwydd yn bore, dwi yn codi jyst cyn, wel, cyn chwech fel arfer yn bore. Ie. Yym, a wedyn i ddechre cochwyn pwy sydd Pwy sydd ddim 'di cael ei godro ers hyn a hyn o oriau, ond deutha ti manna yr yr ordor pwy sy 'di cael ei godro pryd. Ond wedyn, ma'n mesur sut mae trydan yn pasio trwy'r llaeth hefyd, conductivity. O. A wedyn ma' hwnna'n rhoi rhyw syniad i ti, os 'di'r rhif yna'n dechrau codi yn sydyn... Ie. ...wrach bod gofyn ti gael golwg arni yn yr hen barlwr a gweld y gofyn a mastitis yn cychwyn de. Ti'n deud wrth yr robot yn fan 'na, os os ti yn trin y fuwch neu yym ti'n deuthu fan 'na i i roid reject i roid o lawr roid o lawr drên. Yli. Neith o odroi. Ie. Ond neith o'm roid o'n danc. Waw. A wedyn mi neith o olchi'r yy system efo... Ie. ...chydig o ddŵr cyn y fuwch nesa hefyd. Yn os dio'n torri lawr mae o'n ffonedi ar dy mobile di de. Yn amal iawn mae o jyst rhywbeth elli di, hyd yn oed mam yn medru drwsio fo weithie deud y gwir, jyst switsio'r peth i ffwr a roid o nôl anodd ac yy ma'n dal i fynd. Efo'r robots ma hefyd os wyt ti'n agor pedair pin, hyd yn oed os wyt ti isio symud ffarm ne bo ti isio stopio godro, wel elli di roid o adre lawr a gwerthu i rywun arall, ma'n dipyn haws na parwr 'lly.
Er ei fod o'n dal yn yr ysgol ar hyn o bryd, bwriad Ifan y mab ydi dod adra i gynorthwyo ei dad ar y ffarm. Dwi'n enw mach yma gacw, mach o'r waith tractor, ond uh, y pryd ddiddordeb gyna i ydi yn y gwartheg. Dwi'n dwi dwi, dwi licio yn gwartheg llaeth, ynddi. Ie, yeah, ie, yeah, siwr. Ac ti wedi bod canolbwyntio, dwi'n dall, ar borfa yn, yn arbennig. No. Be di hanes y cae yma tu ôl ni hynny? O, oh, wel, uh, cae meir slynedd. A wedyn yy es i ddraw i Glan Gaea ac yy wel fe fuon ni sioe hadu jyst jyst cyn y glaw. Ac wel, mae wedi ma wedi dod na rw... Yy, Oedd o'n eithriadol, ni? Ia, rw gymysgedd o Italian Ryegrass di. A mae'n siŵr ni, ni, ni dorwn ni pan gawn ni dwydd o'n a i feiliau. Fe ni weld sy'n gnwd yna. A ni'n dall bod chi wedi bod yn slic iawn ar y seilais, le ni fydd yn cael uh, belio cyn diwan mawrth mae'n ia ni.

A mae, mae di wylio fan ewan, dyn, uh, mae di adloddi'n dda ar ei ôl i hefyd, chwarae teg.
Mae gan Dewi fusnes trin traed gwartheg i hun ers dwy flynedd ar bymtheg, sy'n ei gadw'n ddigon prysur. Fel arfer, mae'n gwneud tua cant a hanner o wartheg yr wythnos, sy'n wasanaeth allweddol i ffermwyr er mwyn sicrhau buches iach a phroffidiol. Heddiw, mae wedi dychwelyd i'r coleg, ond nid ar gyfer darlith, Ond i drin traed gwartheg Coleg Llys Fasi. Pan o'n i'n edrych ar ôl gwartheg Llys Fasi cyn mynd yn ddarlithydd, um, fi oedd yn cael y job o wneud o adeg yno, ac o'n i'n casau o'i ddechrau, a mynd ar y gwrs neu ddau, a ddechrau ddod mewn iddo fo. Wedyn pan eisiau ddechrau darlithio, eisiau i gemlyn yn ôl, eisiau i'r iseldiroedd. am wythnos uh, i wneud y job a maen nhw wedi mynd mewn i ddim ond i pum mwy o danylder i gwir yn byd i ni efo blocs ar y bydde felly ac um, cymryd o fanna ac dwi'n cael um, dyddiadur newydd yn mis Ionawr mm -hmm. a wedyn da ni'n deddol o mae'n yr ei ffermydd efo, tymod, efo dros 300 o watheg maen nhw eisiau um, maen nhw eisiau ymweliad bob themnos dair wythnos i wedi gwir i jyst eisiau cadw'r top y peth Mae gwartheg wedi mynd yn bethau mor gwerthfawr. Mae'r cwmnïau llaeth wedi gwir hefyd, maen nhw hefyd yn mynd yn andros o cyn nhw'n. Um, ti'n gorfod sgorio'r gwartheg i gyd uh, yn ôl sut maen nhw'n cered ag ati. A ti'n modd os oes y broblemau, wel maen nhw eisiau gweld bod ti'n gweithio ti ag at. Uh, ti'n modd, lleihau y broblem yna lle da. A wedyn fe mod os yw'n ffarmwr, ydyn di gael di allan talu wrth y fuwch, mae'n debyg, neu wrth y droed. A o, mae'n rhad, yndi, yndi, yndi. Na, um, Y, y dwy, os, os dim ond dim ond y ddwy droed ôl, ti'n marw chwech ffint y fuwch, a wedyn uh, pedair troed naw pint. Ond wedyn, os ti eisiau bloc, mae hynny'n ychwanegol wedyn a bandage chydig bach yn ychwanegol hefyd. Ydy'n swydd, ydy o'n waith peryglus o gwbl, neu ydy'r crysys diweddar am, am dy amddiffyn di'n llwyr? Lle? Mae'n amddiffyn i'n ei dad, dwi'n meddwl. Mae barn ar y cefn, wel, ydy sy'n dod lawr.